Kuran sözüniň düýp manysy okamak diýmegi aňladýar. Adamzadyň hemme zada okap, öwrenip göz ýetirýänligi we ylym-bilim gazanýanlygy sebäpli Kuran-Kerimiň ilkinji inen aýaty Oka! diýen buýruk bilen başlanýar. Kurany-Kerimiň başgaça atlary hem bardyr. Olar şulardyr. Kitap, Furkan, Hak bilen batyl tapawutlandyryjy diýmek bolýar. Zikr, Ýatlama, Tenzil, Indirilen. Bu mukaddes kitabyň käbir meşhur sypatlary bolsa şulardyr, Mübin, Beýan ediji, Kerim, Keramatly, Nur, Huda dogry ýol görkeziji, Rahmet şyfa şypa beriji. Kurany Kerimiň ýigrimi üç ýylyň dowamynda dürli sebäplere we şertlere görä indirilmegi, onuň dogry ýoly görkezmek we ters zatlardan goramak isleýän adamzat psihologiýasyna laýyklykda ruhy bejergi we ahlak terbiýe bermek usulyndan ugur almagy bilen, baglanyşyklydyr. Sebäbi akyl-huşa eýe bolan ynsan öwrenme, pikirlenme we bilýän zatlaryny iş ýüzüne geçirme ukyplaryna eýedir. Adamzadyň bir zady öwrenişmegi, öňki öwrenişen zatlaryndan doly saplanmagy üçin wagt we gaýrat-tagalla gerek. Hut şonuň üçin hem Kuran uzak wagtyň dowamynda az-azdan indirilýär. Kurany Kerim otuz jüzden, ýüz on dört süreden, alty müň alty ýüz altmyş alty aýatdan ybaratdyr. Kurany Kerim Fätiha süresi bilen başlanýar we Nas süresi bilen hem gutarýar. Pygamberimiz Muhammet alaýhyssalam Kurany Kerimi wahyý ýoly bilen alyp, onuň üstüne özi hiç zat goýmazdan we hiç hili zadyny hem ýoýmazdan Allah Tagalladan gelen görnüşinde ymmatyna ýetirendir. Kurany Kerim inen wagty häzirki görnüşinde däldi. Pygamberimiziň Sallallahu aleýhi wesellem birnäçe kätipleri bolupdyr. Olar inen aýatlary daşlara, derilere we hurma agajynyň gabyklaryna ýazypdyrlar. Olardan daşary Muhammet aleýhissalamyň sahabalary, ýagny egindeşleri, özleri üçin nusgalyk hökmünde Kurany Kerimden aýatlary ýazyp alypdyrlar. Birinji süre, Fätiha, Açylyş. Fätiha süresi Mekgede inen sürelerden bolup, ol ýedi aýatdan ybaratdyr. Kurany Kerimiň ilkinji süresidigi üçin oňa bir ýeri ýa-da bir zady açan, açyjy manysynda, Fätiha diýlip at berlipdir. Bu süräniň Ummul Kitap, Kitaplaryň enesi, Seb'ul Mesani, Gaýtalanýan ýedi aýat, Esas, Düýp, Özen, Şyfa, Şypa beriji, Käfiýe, Ýeterlik, El-Hamd, Hamdy-sena, Solat, Namaz, Doga, Dileg-doga, we Taglym. Tälim. Ýaly atlary hem bar. Bu süre halkymyzyň arasynda Elham süresi diýlip meşhurlyk gazanypdyr. Pygamberimiz Muhammet alaýhyssalam, Elhamy okamaýanyň namazy ýokdur diýipdir. Şonuň üçin hem Elham süresi namazyň ähli rekatlarynda okalýar. Kurany Kerim bütin adamzada dogry ýoly görkezmek üçin indirilipdir. Bu mübärek we uz manyly süre Kurany Kerimiň gysgaça manysyny özünde jemleýär we yslam diliniň düýp özeni hasaplanylýan süredir. Onda taryp edilmäge diňe Allanyň mynasypdygy, Allanyň bendelerine bu dünýäde Rahman, mähriban, ahyrýetde Rahymdygy, rehim-şepagatlydygy, diňe Alla ybadat edilmelidigi, dogry ýoly tapmagyň we dogry ýoldan azaşmagyň hem Allanyň eradasy bilen baglydygy beýan edilýär. Birinji aýat. Rahman, mähriban, we Rahym, rehim-şepagatly, Allanyň Ady bilen başlaýaryn. Düşündiriş. Bu birinji aýata gysgaça Bismilläh diýilýär. Ymam Azamyň, şeýle-de bir topar başga fykyh, yslam hukugy alymlarynyň pikirine görä, Bismilläh aýaty Elham süresiniň bir aýaty, Däldir. Diňe Neml süresiniň otuzynjy aýatynda agzalýan Bismillä bir aýatdyr. Galan ýerde bolsa gaýtalamalardyr. Şol süreden bir aýat däldir. Kurany Kerimiň Toba süresinden galan ýüz on üç süresiniň hemmesiniň başynda gelýän bu aýat bu süreleriň başynda diňe bereket üçin okalýar. Şonuň üçin hem ol namazda içiňden aýdylýar. Emma käbir alymlar ony elhamyň bir aýaty hasaplaýarlar. Kasam bolsun, biz saňa namazlarda gaýtalanýan ýedi aýaty we beýik Kurany berdik. Hijr süresi, segsen ýedi. Hadyslaryň birinde Bismilläh bilen başlanmadyk işiň soňy ýokdur diýilýär. Haýsydyr bir işe başlanylanda Bismilläh aýdylýar. Ikinji aýat, Ähli hamdy-senalar Älemleriň Perwerdigäri Allaha mahsusdyr. Üçünji aýat, Ol Rahmandyr, Mähribandyr, Rahymdyr. rehim-şepagatlydyr. Dördünji aýat, Din, kyýamat gününiň eýesidir. Bäşinji aýat, Eý Allam! Biz diňe Saňa ybadat edýäris we diňe Senden kömek soraýarys. Altynjy aýat, Eý Allam! Bizi dogry ýola, yslam dinine, gönükdir. Ýedinji aýat, Bizi gazaba sezewar bolanlaryň we azaşanlaryň ýoluna däl-de, Öz nygmat berenleriň ýoluna gönükdir. Düşündiriş. Elham süresi okalandan soň Ämin! Kabul et! diýmek sünnet hasaplanylýar.